Wel, croeso i chi gyd a chroeso i oes y cyfrifiaduron. Mm. Os gael ddyfynu Pant y Celyn, y mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd ffynnon Bethlehem, dyfroedd gloyw sy'n parhau. Ond dyw hynny ddim yn bosib, a bydd hynny ddim yn bosib am sbel oherwydd y feirws, felly oedfa ddigidol amdani. Ie, oedfa ddigidol cyntaf Bethlehem am wn i, uh, a diolch i bawb sy'n cyfrannu. Ac wrth asesa, mae yna oedfa ddigidol arall pan fydd y plant yn cynnig i wasanaeth cymorth Crisnogol i ni'n edrych mlaen. A sôn am edrych mlaen, i ni gyd yn wythnosol bellach yn edrych mlaen at gair bach Bethlehem, a gai uh, ar adran i gyd ddiolch i Ifan Roberts am ei waith, uh, ni wir, wir yn gwerthfawrogi Ifan. Wel oes, mae'n fis Mai, Pan fel mae a'i lyfrau las, mis y blode, hoff fis y bardd Dafydd ap Gwilym. Ie, y pererin o fardd oedd yn teithio'r wlad tua 700 mlynedd yn ôl. Sa'n i'n gwybod pryd gath ei eni, falle mai ar y dydd hwn gath ei eni, ond yn bendant ar y dydd hwn, ar fag y degfed 1960, fe aned Bono, canwr y band U Two. Un o'i ganeuon enwocaf yw I Still Haven't Found What I'm Looking For. Wel, Bono bach, ar ôl saith wythnos o ynysu, os nag wyt ti 'di ffindo fe 'to, wnei di byth ffindo fe.
Ie, saith wythnos o hunan ynysu, ac os ych chi'n rhannu'ch ynysu â llond-du o blant, wel, mi fydd angen ymennydd Job arnoch chi. Ac yn rhyfedd iawn, mae heddiw yn ddiwrnod sy'n cael ei gysylltu â Job.
Roedd gan Nelson Mandela emynedd Job, saith mlynedd ar hugain, yn ynysu ar Ellis Island, yn disgwyl i bethau i wella yn Ne Affrica. Ond gwella wnaethon nhw. Ac ar y diwrnod yma yn 1994, fe wnaed y carcharor Nelson Mandela yn arlywydd ei wlad.
Un arall gafodd ei hunan yn y carchar oedd John Bunyan. Fe aned Bunyan yn Bedford yn 1628. Fe aeth yn bregethwr ymneillduol pan oedd pregethu ymneillduol yn anghyfreithlon. Yn ddeuddeg ar hugain oed fe garcharwyd am un mlynedd ar ddeg, ac fe garcharwyd eto pan oedd e'n 49 mlwydd oed. A thra roedd e'n y carchar fe sgrifennodd y rhan fwya o'i lyfr Taith y Pereryn. Yn ei gyfnod, ail yn unig i'r Beibl, dyma'r llyfr mwyaf poblogaidd yn Lloegr. Fe'i cyfieithwyd i'r Gymraeg ac fe gafodd gryn ddylanwad, gan gynnwys dylanwad ar un William Williams o Bantycelyn. Prif yr emyn 682. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro y math rawn, Ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr bod ti fy nhad ger llaw. Ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'm blân wedi gorchfygu a mynd trwy dy nghesploedd dŵr a thân. Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, ledia'r ffordd, bydd i mi niwl a thân. Ni cherddai'n gywir hanner cam oni byddi di o'm blân. Mi oeraf weithiau ar y dde ac ar yr aswy law, am hynny, arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad lle mae torfeydd di-ri yn canu'r anthem ddyddiau hoes a mangau Calfari.
Os mai Pererin oedd Pantycelyn a Charcharor oedd Bunyan, mi oedd yr Apostol Paul yn Bererin ac yn Garcharor. Doedd dim asgwrn segur yn ei gorff. Mi deithiodd i Jwdea, i Syria, i Dwrci, i Gyprus, i Groeg ac i Rufain. A hyd yn oed pan yn y carchar, doedd o ddim yn un i segura. A mi lanwodd yr oriau yn llythyru a throsglwyddo'r hanes am ei deithiau i'w gyd-deithiwr a'i gyd-garcharor, Luc.
Yn ôl un traddodiad, roedd Luc yn artist. Ac mae'n bosib bod llun o'i eiddo mewn eglwys yn yr Eidal. Ond yn bwysicach, roedd Luc yn feddyg. Luc y meddyg annwyl yw disgrifiad Paul ohono. Ac mae diwinyddion ar hyd y canrifoedd wedi gweld elfennau o gydymdeimlad mawr yn efengyl Luc. Mae yna gred bod gweinidog yn gweld dyn ar ei orau. Cyfreithiwr yn gweld dyn ar ei eithaf. Ond y meddyg sy'n gweld dyn fel ag y mae.
Tybed, oedd Luc wedi cymryd y llw Hippocrataidd, y llw a gyfansoddwyd tua 500 cyn Crist ac sy'n cael ei gysylltu â'r meddyg Groegaidd Hippocrates? Llu i feddygon y cyfnod cynnar. Llu a gaddewid, i drin cleifion hyd at eithaf fy ngallu, gan gadw fy mywyd a fy nghelfyddyd yn bur ac yn sanctaidd. Roedd y llu gwreiddiol yn cael ei wneud i bedwar duw Groegaidd, Panacea, Hydrea, Asclepius, ac Apollo'r Meddyg. A fydde Luc wedi gwneud llu i Apollo'r Meddyg, neu a oedd ganddo feddyg da arall i'w arwain?
Os mae yn llw Hippocrates roedd y modau gwaith y meddyg, tybed nad yn efengyl Luc y meddyg annwyl ma y modau gwaith y Cristion?
Datganiad Pedr, Luc penod 9, fersiwn Beibl.net. Un tro, pan oedd Iesu wedi bod yn gweddio ar ei ben ei hun, aeth at ei ddisgyblion a gofyn iddyn nhw, Pwy mae'r bobl yn ei ddeud ydw i? Dyma nhw'n ateb. Mae rhai yn dweud mae Iwan Fedyddiwr wyt ti. Eraill yn dweud Elias. Phobl eraill eto'n deud bod un o'r proffwydi ers talwm wedi dod yn ôl yn fyw. Ond be amdanoch chi, meddai. Pwy da chi, ddeud ydw i? Atebodd Pedr. Meseia, Dyw. Ond dyma Iesu'n pwyso'n drwm arnyn nhw i beidio deud wrth neb. Dywedodd wrthyn nhw, Mae'n rhaid i mi, mab y dyn, ddioddef yn ofnadwy. Bydd yr arweinwyr, y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn fy ngwrthod i. Fydda i'n cael fy lladd, ond dyna yn dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Yna dywedodd wrth bawb, Rhaid i bwy bynnag sydd am fy nilyn i stopio rhoi nhw'u hunain yn gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunain dros eraill bob dydd a cherdded yr un llwybr â mi.
Os myn neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi i groes bob dydd. Nawr, tir naturiol pawb, mae'n debyg, yw rhoi mwy o ystyriaeth iddyn nhw hunain nag i eraill. Ond mae'r Iesu yn mynnu ein bod ni'n rhoi'r hunan heibio. A di ai fod y Luc y meddyg wedi deall beth oedd ystyr y gorchymyn hwnnw? Yn gwmws fel mae'n meddygon a'n gweithwyr iechyd presennol ni, a diolch amdanyn nhw. Rhoi'r hunan heibio er mwyn gwasanaethu. Ac yna, codi'r groes. Nid anghofio'r hunan y tro hyn, ond rhoi'r hunan. Sut mae faint o chi sy'n cofio geiriau yr arlywydd John F Kennedy nôl yn y 60au, uh, pan wedodd fe, ask not what America can do for you, but what you can do for America. Wnaethon ni newid tymed bach ar y geiriau 'na. Peidiwn â gofyn beth allai'r Iesu wneud i ni, ond beth allwn ni wneud i'r Iesu. Ond beth allwn ni wneud? Yn y dyddiau covidus yma, not a lot, wy'n clywed chi'n gweud. A mae hynny'n wir i raddau, achos mae'r gorchymyn i aros adre, i ddiogelu'n hunain ac i ddiogelu eraill ac i ddiogelu'r gwasanaeth iechyd yn orchymyn mae'n rhaid i gadw. Ond, gallwn ni godi'r groes ryw chydig bach, a hynny wrth gadw gorchymyn arall, gorchymyn ein nawddsant, Dewi, gwnewch y pethau bychain. Gofalwn am ein gilydd, ein iechyd a'n hiechyd meddwl. Gofalwn am gymdogion, gofalwn am deulu agos a ffrindiau a chydnabod. Gwneud beth sy'n bosibl. A chysylltwn. Ie, e-bostiwn, WhatsAppiwn, Zoomiwn a ffoniwn yn y ffordd hen ffasiwn. Yn oes y Covid a'r cyfrimiadur, rhannwn. Rhannwn sgwrs, rhannwn rhyw un fach a chariad. Achos mae pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.
Gwrando, O Arglwydd, trugarha, O Arglwydd, gwrando, O Arglwydd, a gweithreda, paid ag oedi. Yn yn gweddiau, gawn ni geisio uniaethu'n hunain â'r rhai sydd mewn gofid a phoen, pryder ac ofn, ansicrwydd ac anobaith. y rhai sydd dan faich yr argyfwng iechyd presennol, a'r rhai oedd eisoes ymhlith y claf a'r bregus. Ymhell ac agos, ymhlith yn teuluoedd a'n cyfeillion, a'r rhai na chlown ni byth mo'i henwe. Mae'n siŵr bod yna rai y byddem am eu cofio wrth eu henwe, felly gwnawn hynny mewn moment dawel. Yn ein gweddiau gawn ni geisio uniaethu'n hunain ar rhai y mae eu profiadau wedi troi'r goleuni'n dywyllwch. Oherwydd galar, ambellhau, cysylltiadau wedi torri neu suro. Mae'n siŵr bod na rai y byddem am eu cofio wrth eu henwe. Felly gwnawn hynny mewn moment dawel. Cofiwn yn ddiolchgar am y rhai sy'n gofalu am bawb sy'n glaf, yn cysuro'r gofidus, yn cadw cwmni gyda'r rhai sydd ar wely angau, sy'n gweithio ym maes ymchwil meddygol, sy'n cynnal y gwasnaethau iechyd ym mhob rhyw ffordd, boed iddynt arweiniad a chynhaliaeth, a phob cefnogaeth angenrheidiol i wneud ei gwaith o ddydd i ddydd. A gorffwys tawel ac adnewyddol pan ddaw pob diwrnod gwaith i ben. Ac i orffen, geiriau sy'n adlewyrchu ffydd a phrofiad y Santes Teresa o Havila. Na'ch bliner gan ddim, na'ch dychryn chwaith, Aiff popeth heibio, ni newidiad yw. Mae amynedd yn ennill popeth a geisia. Y rhai a geisiant Dduw, ni fyddant eisiau dim. Duw yn unig sy'n rhoi iddynt i holl anghenion. Dewch i ni ddweud gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Yn tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, Dyled y deyrnas. Meler dewyllys, megis yn y nef felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac na carwai ni frofedigaeth, Eithr gwared ni rhag drwg, gan nes eiddo ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
Mae pob un o awduron yr Efengylen gan eu cysylltu â delwedd. Ioan, fel Eryr, yn hedfan yn uchel yn ymyl yr haul, Ioan, yr efengyl diwinyddol. Delwedd Luc, ar y llaw arall, yw'r llo pasgedig, arwydd yr aberth. Wrth ddod at ein gilydd i rannu'r bara a'r gwin, cofiwn am aberth y rhai sy'n gwasanaethu. Cofiwn hefyd am y rhai sydd wedi'n gadael ni. A ni'n cofio'n arbennig am ddau deulu o'n plith ni ym Methlehem. Mi'n meddwl yn arbennig am deulu Bethan Têm ac am deulu June Hughes. A chofiwn am eiriau'r meddyg da a'i addewid, cânt hwy eu cysuro. Gawn ni dawelu am ychydig? Yn ei gyfrol Ffordd y Pererinion, mae gan James Nicholas emyn ar gyfer y cymun. Mawr yw y wyrth y mae llun i'r enaid yn y rhannu cyfrin. Briwiau i gorff yw'r bara a'r gwin, a roed mor anghyffredin. Cymerodd fara, ac wedi diolch, fe'i torrodd a'i roi i fynt gan ddweud, Hwn yw fy nghorff, sy'n cael ei roi er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd, mi gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf. Mawr yw y wyrth, mae llun yr enaid yn y rhannu cyfrin. Briwiau i gorff i'r bara a'r gwyn. a roed mor anghyffredin. A bod gras ein harglwydd Iesu Grist a'i gariad ail a'n ysbryd bod gyda ni un ac oll o'r awr hon a hyd byth. Amen.